barimo. Boria narietete koira akamwana kamanyire enyesore buya, otabwati idea. Bono nigo nari omwana oyomanyire go- koimokia ebitabu ne chisweater chia abana bande, asometigwe erusia eyio, otamanyeti. Kwaneranga abana bao obatebi in fact moko ki mokoigora esukuru, let us set resolution, let us te- set new targets, let us set new standards, tiga ngo tokore gento gete. Bono abateneneri be chikanisa barabwo nigo babete bakonyara gosaba abaibori ng'a ki? Abana ki bakoigora chisukuru? Abalimu, ika abana baino ang'e. Abana, timonyara goso kobwati chisaabo chimbe. Abaibori, ikanga abana baino ang'e, manya chitabi chiabo, chimbwa chiabo, manya mobanye monyare kobarenda. Tiga toranyare gotegera chinkwana echio, ekero chiarenge gokwana abatendereri korwa ase chikanisa ao ao, kebana kebagenderete kwearigania gose bagenderete kwarigania abana babe bakonyara gosoa ase chisukuru ao ao. Oye ngosaba ng'a abana baito ki mokore nase chisukuru, Nyasae Nyakobaga akobakonya. Natomanyete ng'a mwabeire isiko ase emetinyi ebere, ekero kende amang'ana amange mwarorire aka okogenda esukuru bono, twara ebirengererio ebire ebiya, genda igwera abaibo abalimu, kora omokia egere onye koba okonyora keria giakorire ase esukuru onye koba gokonyora amang'ana aya are amaya. Nkosaba ng'a abalimu baito nainwe abana ki bachire ase chisukuru, moranche tokonyere abana. Eh, semi y'abana ase enchera eyere engiya, nabo enkoboria abaremi baria barikire ase engencho ya counselling, tiyagoturubania abana, tiyakobarama, korende baraye ase enchera eye engiya, bakorere counselling eye enyakoba kobakonya, ase eng'encho naye buna omwarimu omwana aratebie bobisia oyo orabwate. Baito ase omochie oito o Kenya, abarai baito, abarai baito ba Gusii. Nogosaba kwane ng'a Nyasae Yakobo agotokonya koba tokobama ase omwaka oyo omoyia, onyare koba ng'a nomwaka bw'ogoonchoreria, omwaka bw'okogamba bw'okogamba amagenderero, omwaka bw'ogokora ebinto biria bikororekana. Teba ng'a nomwaka bw'okoenana amang'ana, omwaka bw'okoramana, omwaka bw'okorigania, ebinto mbire twaroche omwaka oria, abanto mwagenda amatanga, rika ri'amatanga arenge amaya, mwasaria, mwaramana, mwareta chisegi, naye gosaba ng'a Nyasae abakonye abarai baito bono toonchorerie. Omwaka oyo iga o 2025, omwaka oyore omuya, omwaka bw'omorembe, omwaka bw'ogotebererania, nigo yakoba togokonya ense yaito ya Kenya. Na ogosaba kwane ng'a naye gosaba, ng'a bono iga ntoroche aa ntoigwete amang'ana are amange, abanto bakobiswa, abanto mbare gotoka abaibori nkorera bare, abana babo babwatirwe, mbamanyeti ase bare, nkosaba ng'a eserekari yaito ya Kenya, abanto baito batenenerete oborendi, Ee, na bikonyarekana ng'a abana abaige bakobwatwa ase engencho y'amagoso, kero kende ayabakorete, gose ayabakorire. Rero nare gosaba ng'a ekero abana aba babwatirwe ase richiko ndiro, tari igo bakobiswa, egera abaibori batwara naende emechando, mwareta amaberera, mwareta amaroiro ase emebere y'abanto, tiga emanyekane ng'a onye omwana oyo okorire amagoso obwatirwe, airwe ase ekoti, onye koba gagosomerwa amagoso aye, onye richiko rire oo, anyare koba gakogambigwa. Igo naki nare gosaba ng'a Nyasae akobe agotokonya, naintwe abana. Nainwe abana, nkobasaba Nyasae abakonye, tiga mwase koba abaibori obororo, mwaa abaibori emechando. Onye kobekire ase esukuru gosoma, genda ase esukuru keria giakoire osome, egere oche gokonya enka, na oche gokonya abaibori. Amariogo y'obotindia naro nare nabuchete. Igo nare goteba ng'a chingaki echi iga twagenda erusia eye ere entambe, naende momanyete ng'a ntwatwara chisere chi'Ekrismasi chitari mocha, nabia egonyarekana ng'a abana baito, abasae baito basoire ase enchera chire chimbe. Nare gosaba ng'a abarai baito aba bare abagambi abatureti emichie ikomi, onye koba mogotokonyera abana aba iga, anene mono otarakonya abana make sure ng'a ebinto ebi bi bire bigotindia amadawa ya korebia gose ebinto bikonywa ebinyuo bire ebibe, Abagaambi baito, abanto ba michie ikomi, mwakonyire ng'a aria ase bigotoorwa gose bikorosiwa, na enyakana ng'a mbirikoroswa ki biaretwa biarosigwa biabekwa oo. Nyare koba mogokonya, monyare koba mogokeania, egere abana aba mbanye konyora ebinto bire available, bire accessible bwango, onyare koba bagotinda. Igo naye gosaba ng'a abana baito baire ng'ora, naende ebinto ebi ekero bakoria, igo bikobasaria obongo bwabo, biareta ebinto ebi ase emebere yabo biareta amarwaire, so.